ṭuan rero laitu ka si. CPRI timi cu Chin Peace Reconciliation and Initiative timi a si. America ram US i ummi kanmah Chinmi biaknak lam pawlkom pakua fon khawmi rak dinmi pawlkom si. Hi CPRI hi kan tumtah bikmi cu pakhatnak ah remdaihnak, peace, le reconciliation

kan ning a hang i kan reh si ah. Cu ruangah phunpi u le nau nan za tein tuican ro ri ah hin nan umnak hmun i sin nan kenmi nan meithal u le nau tein lamah hoi nawn lovin rak thum cio hram ding in CPR min in Jesuh Khrih min in zaangfah kan lo dir si. Cabuai tluna u le nau kan si ve kin cabuai tlun te ah rel tlang in Pathian in a phi in pe ko ding ti kan ruahsannak si. Curuangah duhdonmi phunpi u le nau pawl tuisa nih sin thokin ka oknak dawoknak hi in rak colh samhri hram hram dina Jesuh Khrih min in kan lo dir si. Pathian in nan za te para thosua lo pe cio hram si. Vuleicung hmunkit ummi kan miphun hawi urenau hna nan dihlak Bawi Khrih min nan kut kan tlaih hna. Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh. Keimah cu ka min ah Ceu Lian Thang ka si i atu lio CPIR rianṭuannak ah Vice Chairman le CBC USA ah General Secretary a ṭuan liomi ka si. Urenau hna atu lio hi kan ram ah ral kan doh lio a si. Hi kan ral dok lio ah hmunkhat te ah kan ti ding kan si ti kha chim lengmang a si. Cu lio ah cun pakhat le pakhat i theihthiam lonak le kan miphun unau karlak ah i hmuh thiam lonak a um i, cu hmuh thiam lonak cu atu cu i dohnak le i kahnak dirhmun tiang kan phan ti thawng kan theih tikah kan ngaih a chia ngai ngai, kan lung a rawk ngai ngai. Hi bantukin daihnak remnak hi kahnak in kan kawl lai tiah cun zeiti hmanh ah a dong kho ding a si lo. Cucaah cun atu bakin hi i kahnak i dohnak hi nan rak ngol dingah kan i nawl ko hna. A si kho ahcun kan i theihthiam lonak hna hi cabuai cungah ṭha tein ṭhut in i ceih i i ruah e cuti cun unau kan sinak, miphun khat kan sinak, hmun khat te ral tei ding, ral dohtu ding kan sinak tu hi lam kawl ko hna usi ti kha CPIR min in nawl kan in duhmi hna a si. Atu bak hin hi kahdaihnak hi cu rak kan ngol piak hram ulo. Remnak daihnak tu hi Khrihfa kan si, miphun khat kan si, cabuai cung te hin kawl ko hna usi ti kha CPIR min in nawl kan in duhmi hna a si. Tampi lawmnak kan ei. Pathian in Chin miphun zate nih remdaihnak, duhdawtnak, lengtir ram seh.

Cun khat lam ah tui thudik lomi India government se Mizoram government mipi pawl kan hmuh sualnak ding se mipi thinphang tertu cun kanmah kan that lo kan ca lo tikah Kawl ralkap pawl kan lungawinak men a si kan ca lonak mipi thanaunak le beidonnak khonok thlai chi kan tu tikah ra tampi a buai taktak mi hnak manin online social kan media kan simin tampi saswa thei si Zara phim khur ding kalong ngen du Jesu Christ minin Pathian minin kalong ngen du rongbol tu kan si vekin Cun atu fangah online ah social media fundraising kan tuah tik kha sala khalam khalam zokhal in tanmi cu nan nei cio ding cumi cu minung dan a si ko sihmanhselaw fundraising kan tuah tikah seh media campaign kan tuah tikah seh huadoknak le ti khalam tanbul nei thlaici kan tu lo ding kal kha kan lo ngen duhmi si fundraising kan tuahmi pawl kal kha tu

thazaang mipi hrangah thazaang ah nak le remdaihnak duhdawtnak kan zai tetu cio kha kan za tein kan sim cio keu na tuantu pawl cu hramlak nan tuan tikah hriam an kaih tikah an pal caan am ding remok lo caan am ding politic cu zuamok dan ta si cu tikah kan mipi son khan tha ten khan lam khan lam rem lo mi man ka rem dak ko tu kan si ka thazaang thang pek chu kan lo som du mi si pasra paul se ka ran ruai tu paul nu le pa paul mi pi paul mi no kan za ten kan miphun harsatnak kan tuar lai fangtu vek kan thuan thua Chin miphun thuan thua kan ton da lomi asi tikah kan dongmi kan za te ral son ka kan le thenak ding ase Pathian alam tla miphun kan si thenak dia remdai na thuan thu moi te kan ngan thenak dia kan za ten online social media kan man na kan fin fin khu cheu pe ti kha CPI min institution kan lo dil du mi si Pathian za ten thaswana ka benak lo pe khrak se Hello khwazaki ba umi kan phun hoina kan Bawipa Jesuh Khrih min in nan dihlak na kut kan tlaih hna. Atu hi CPRI min in tlawmpal te forhfial le sawm kan duh hna. Kei ka min cu Steven Tin Yen ka si i atu CPRI ah ngun keng a tuan liomi ka si. Cun a bik in kan Chin miphun cu Khrihfa kan si bantukin a bik in zarkhat ah voikhat tal cu biakinn ah a phanmi kan si. Cucaah biakinn ah thawngṭha chimtu pastor pawl le evangelist pawl hi kan biapi tuk. Cucaah cun thawngṭha kan chim tik zong siseh, kan phun nih a herh bakmi atu daihnak kong siseh, kan lungrual tein riantuan ti le khuasak ti ding hi thawngtha kan chimh tik zong siseh, Baibal le kan cawnpiak tik zong siseh hi tam deuh cu kan chimhnak hnga na dihlak kan sawm hna. Cucu atu peace kong, daihnak kong kan chimhmi hi kan ram le kan miphun caah a thahnem santlai lawng si loin hmailei caah kanmah caah a tha bik lai tiah Ah Bawipa Jesuh Khrih min kan sawm hna. Ka lawm tuk Bawipa nih thluachuah an pe hna seh. Halo, Bawipa Jesuh min nih kut kan tuk u na sa bơi ding soi ni tela ngai up na ka khuh. Dek lai pum ka kom chin mi phun bai bai. Te he olpui bik la CPRI ming ne nang mi teng ayul sa. Subsil hamla ka ngai u. Ma rama te pakhat pakhat a